eka nongonoko wo hlawuleka wa phuphu ya rixaka i nongonoko lowu hi nga ta va na wona n'hweti yin'wana na yin'wana kwala eka swihangalasi swa mahungu ni khalanga pet mathevula yin'wana risimati wa jimi wa xitlhangwama wa xingiritano wa xicecana makunelo wa ndandadzi na ku pfumela ku ri ka awara leyi hi nga ta famba hi yona sweswi ku fikela emakumu ka yoho u ta va u kha u ti tiva tiphuphu ta rixaka rero hi ku swi na nkoka ku hi tiva ku i va mani lava nga hi tiyisa tanihi rixaka namuntlha hi khome phuphu leyi loko hi heta nongonoko lowu u ta yi tiva kantswa hi mhaka ya ku i phuphu leyi nga hoxa xandla ka timhaka hi ku angarhela ku nga va timhaka ta tipolitiki ku nga va timhaka ta vatirhi ku nga va timhaka ta swa mabindzu um ku nga va na timhaka ta ku hlota ku tiva mani hi ta swi twa namuntlha kwala eka nongonoko wa hina wa phuphu ya rixaka yi va ni nga heti nkarhi ni amukela phuphu ya hina eka siku leri phuphu ya hina a hi wun'wani handle ka lava i mbazima sam xilowa heyi ivi ni kuma ni kuma phuphu himpela tatani xilowa e amamukela no inkomu eh, inkomu khalanga ni khensa ku va na mina mi ni nyike nkarhi leswaku hi kota ku bula ku bula lokuwana hi ku sunguleni laha n'wina lava va nge va mi tiva a ni tivi ku hi mi tikisiwe ke va ri mi huma a olifantsongo i ntiyiso ku fika kwihi i ntiyiso ni huma holofana mhm. eh i olfans huku hi ku ya hi valungu kambe va ka hina Ku sukela loko va rhurhisiwa va yisiwa koho, ai, a ku na mukhegula a nge ni huma Holofansuku, va ri ni huma Holofani. Loko mi ku ku sukusela loko va hu, hi rhurhisiwa, mi vula yi? Ni vula leswaku, eh, mi nge ni sungurisa leswi. Ndyangu wa ka Xilowa, eh, i wukulu swinene. Eh, ku na, eh, va ka Mahlati, ku na va ka N'waxiphisani, ku na va ka Goxana ku na va ka Risimati va ka Mahlati vo tala va va tiva lomu va nga kona laha va tshamaka kona na vuhosi byebya byi nga kona kwalaya na va ka N'waxiphisani van'wani va va vona va nga hala va mbawula va languta hala um la eh mi nge hile ka nghilazi mm. eh kasi kokiwa mego xana yena u suke a ya tshama la ku tivaku ku ri ka ma ka machukumisi eh sweswi i ndhawu ya ka ya ka mamayeli mm. loko hi ri lahayani va tshamile kona ku fikela the early 30s laha se valungu va ku ri no va teka purasi ka mukhalabye ku mukhalabye se a va lovile ku sele vana va vona vo hlayanyana se vana va kona va ku hayi hina swo tirha purasi ra bava hi tirhela mulungu hi nge swi koti se first born ya kokwa ni rigegisi mativula ya kona rigegisi a huma a ya eh, laha sweswi mi nge hi le ka n'wamitwa mara a va tshame hala eh, tintshaveni eh, na sweswi ka ha ri kona eh, a ka rigegisi so vo tala mi ta kuma ku va ku no hi va ka rigegisi i xilowa eh, hinkwavo i vana va rigegisi wa goxana eh, lavan'wani tata wa mehe na wa makwavo va suka va ya kun'wana hala ka masakona and then van'wani va suka ka masakona va ya arotterdam van'wani va ya basani halaya ka van'wamankena kasi tata wa mehe ivi va suka loko ku sukiwa laha van'wani va ya tiyani eh, lava hi tshame na vona vona va ya aholofana but that was 1962 mm -hmm. se ivi mi mi va mi ri holofana hina hi nga kula sweswiwani hi hlangana na n'wina se mi ri gauteng swi ndlise ku yini ku gondzo leri ra kusuka a holofana se mi tikuma mi ri gauteng um ni kulele holofana ni nghena kona um lower primary ni ya haya primary a muhunguti lembe rin'we ni ya a kulani le a tiyani eh, until standard six ivi ni ya a akani hi ku famba ka nkarhi ni tikume ni ri joni hikuva loko se ni sukile a akani hi hina lava vo va ku veve thicara eh, Navuya mm. mi nge ni ku nyana la mm, a toilet mm. va yima va kuma ku rayi ngumbi se yi fambe khale va kuma ku se yi fambe khale so ivi ni ya ni ya kuma ntirho eh, a anglo alpha mm. kun'wana va endla tisemende ni tirha koho ni tirha na kun'wana na kun'wana hi vu 81 ni joyina ti-union so mi ni kuma ni ri gauteng hikuva ku ri mhaka ya ntirho kambe hi minkarhi liyani a swi boha leswaku loko lembe ri hela ni vuya kaya hikuva pasi ri gandliwa ku ri u na mpfumelelo wa leswaku u ya ku tirheni lembe rin'we loko ku hela lembe i fane yi vuya i ta kota ku thela xibalo aka khamanyana se ivi ri gandliwa futhi ri fane ri gandliwa va ku nyika futhi lembe rin'wana hikuva u na mpfumelelo wa wena wo ya i ya tirha ntsena a wu na mpfumelelo wo tshama ku tshama vanhu vo tshama hi nkanu that's why mi kuma ku ri va tshama tihostele eh. mi kuma leswaku kumbexani ku komberiwa ndhawu endzhaku ka yindlu ya munhu wo karhi mm-hmm. lava va ri na tiyindlu hi lava mi kuma leswaku kumbexani va na leswi va swi tiva swi ri section 10 a b ma swi vona se yi kuma ku ri va ri no hi huma hi huma majoni kambe na vona loko wu swi lavisisi ta kuma ku ri no um ku fana na kwala a ni tshama kona loko wo ya dobsonville i ku i lava aka xilowa va ta ku komba ku ri no hi kwala kwala ku xona xitadium xa xa le dobsonville va ku ri no um hahani wa mehe va tiva ku ri no i mhani wa i mhani wa mbhazini um so mi kuma leswaku ni tshama koho um mara na vona loko mo heyi um i huma kwini n'wa josefa va ta ku no huma ka xikukulwana holofana hayi hi sweswo ha famba swin'we hi le ka nongonoko wo hlawuleka nongonoko wa phuphu ya rixaka hi na phuphu ya hina um tatana mbazima xilowa hi vo hi nge le ku buleni na vona mba twile va kha va kombisa lava sukaka koho na laha sweswi va nga fika koho sweswiwani va vulavula hi timhaka ta ku voho va ye joni hikokwalaho ka timhaka ta ntirho um swi nga leswi E, malembe ndzhaku kwahalaya ka vagidi madzana nkaye makume nhungu n'we hi loko se va va joyina na timhaka ta ta ti-union a hi tlheleleni ka vona hi twa ku timhaka leti ta ti-union i ncini xi nga endla leswaku va hetelela va tikuma va ve xiphemu xa tona e, e, e, tatani xilowo i ncini xi nga endla leswaku mi tikuma mi ri na ku tsakela ku e-e na mina nghena ka minhlangano ya vatirhi um
a swi boha leswaku loko u titwa u ri munhu loyi a lavaka ku lwela timfanelo ta wena a wu fanele i nghena i va kona ka tiunion se van'wani a va nghena kambe va salela va fambela ndzhaku ku heyi a hi lavi ku ri no eh Greyling a swi tiva ku ri no eh na mheni koho kwalaya se mi kuma leswaku le meha a ni ri koho hambileswi hala tlhelo a ni ri matsalani-nkulu le femeni mm. loko se ku fane ku buriwa na valungu va koho van'wani varhangeri kambe a xi pfuki kahle mm. se hina no a hi kule xi kha xi xi ringetiwa ringetiwa hi ringa laha na laha so mi kuma leswaku ni kota ku va ni ri kona ni pfuna na ku na ku hundzuluxela ni pfuna na ku kandziyisa se va vona leswaku ri na ku hala ka tiyuniyoni a swi bihangi musi munhu loyi a yi rhangela se mi kuma ku ni rhangele ku halaya afemeni um hi ku famba ka minkarhi ni va ni ri ka transport and general workers union eh ni va deputy chair ni va mtshami wa xitulu ni va president mm. kasi a khosatu a johannesburg local ni va matsalani ni va eh, xandla xa mtshami wa xitulu um ivi ni ya va eh, xandla xa jay naidu hi 1991 1993 ku va mina matsalani nkulu until hi 1999 ni ku hayi mi nge hi ringeta swin'wana swo pfuna van'wana kumbexana hi ku fambisa eh, tiko na xifundza kwala ka ku fambisa hi ta ya koho a hi tlheleleli ka loko mi ri ka ka nhlangano wa vatirhi Lidloko leliya kumbe xidloko lexiya xi a xi ri xa minkarhi yaliya hi ku no no xi kona na sweswi ku va ku xi mbariwa hi minkarhi um na sweswi a ni nga ri kona ni ri furwa ngopfungopfu hi ku ri no heyi ka titimela halaya minkarhi yo karhi swa laveka leswaku ri no um loko ku nga ri na xidloko i fanele i fuwa misisi um hikuva otherwise xirhami xi nghena hi kwala e xi kona na minkarhi xi famba na yona hikuva um vo tala va xi vitana lenin's cap mm. kambe is a sailors cap really i ta kuma leswaku varhangeri vo tala va vatirhi everywhere hambi hambi va le america hambi va hala loko ku ri ku a ri na xidloko ku fanele n'wanyana na kepisi ya kahle yo vonakala hayi leti ya ta n'wehe to yi hojomela yi hojomela fane yi tshamanyana ku fana na ayas hi sweswo a ri ka nongonoko wo hlawuleka i nongonoko wa phuphu ya rixaka Hi khome phuphula eh, leyi nga famba kahle ku sukusela kwele eh, egum- engumbini eh, na ku ta vutisa swona ku kahlekahle hi le gumbini kumbe engumbini kambe i phuphu leyi nga famba kusuka kwele eh, malembe ndzhaku yi za yi ta yi ta fika yi tikuma yi ri la agauteng mi vatwile va kha va kombisa ku va suke eka minhlangano ya vatirhi ivi se va ku hayi kumbexani hi nga ringeta ku fambisa vu swifundza kumbe tiko hi ndlela yeleyo a hi tlheleni ka vona hi lava ku twala ka timhaka ta ta ku fambisa e, e, e xifundza la a loko hi kha hi vulavula e, mi pfa mi nghenisa rito rin'wana e, e, engumbini e hileswaku um va ka xilowa um va ti vule leswaku

se leswiya swa ku engumbini ko va eh ndlela ya mavulavulelo eka Twitter na le ka Facebook kumbe mi ri ka Instagram eh ku ri no engumbini kambe swi vula leswaku ri no ni mungumbi ni mitshatshama hi matshatsamabye matlhatsamabye a hi yeneni ka timhaka leti ta ta ku fambisa xifundza swi sungule njhani ku ku hayi sweswi kumbexani ni fambisile timhaka ta vatirhi seni ya ka xifundza
you know eh kahle kahle mehe a ni tibyele ku ri no eh loko fika nkarhi Ni ta heta leswo fambisa a Cosatu van'wani va ku swantswa yi nghena ka ka list ya national leswaku u ta kota ku ri kumbexani u va ka ka national parliament se hi 1999 hi april kahle kahle ku ri good friday a ni ri kaya holofana na nghamu loko hi hi le kaya hi good friday hikuva hi hi sonto wa koho ni fanele ni heleketa mukhegula kwi a moriya hikuva a ni ri na agreement ya mhani wa mina ku sukela loko ni sungule ku tirha leswaku a ni se wa tirha n'wananga mm. ivile i na xipandwa mananga leswiya swo ni ta ya moriya hi movha kumbe bazi swi nge he humeleli ra wun'wana mm. wehe fane yi vuya i ta yi ta ni teka so a hi ri kwele hi ye sweswo ivi ni kuma call leswaku ri no eh ku na nhlangano wa xihatla eh, le apitori a ku ri na khalema ku ri na eh, president eh, mbeki then se ni kuma leswaku ekwalaya a ku ri na vanhu vo fana na mm, eh, sweswi eh, xandla xa mm, xa president xipokoso maxatile homu ya ntima ku ri na jabu muleketi va, va ye laha va ku no vona le gauteng hi ku kwalwiwa un'wana na un'wana i lava xitulu a va la ku kombela ku ri swantswa mi teka hosi leyi yi va yona yi nga ta ya hi fambisa laha wa yi tiva gauteng a ri kona loko hi sungula anc eh, after the unbanning a ri kona loko hi endla timhaka ta sacp after the unbanning plus munhu wa khosato so kumbexani a nga kota ku hi pfuna so swi suke kwalaho se va ni kombela leswaku ni ya koho eh ivi ni ya kona hi mpela eh swi pfunile hikuva hi mhaka ya ku ri eh a ni nga voniwi ingaku ni wela aka group yo karhi kumbe yo karhi mm. eh a swi kota leswaku ku va na vun'we bya xifundra hi kota ku focus ka mhaka ya ku ri eh swiphiqo swa vanhu le Gauteng ku nga va ku ri yini hikokwalaho loko mi langutisa mi ta kuma leswaku e a hi endla leswi mfumo un'wana na un'wana u faneleke ku swi endla swa tiyindlu laya swa mati laya kambe a hi ti byele ku ri a hi swona swesweleswo swi nga ta endla leswaku gauteng yi va na xiavi eka um ikhonomi mm. se hi languta tindhawu to fana na va roselin a roslin sweswi vanhu va vona ku akiwa timovha a va swi tivi leswaku um loko mi languta a ku ri na ti-project ti ri ten ti vitaniwa blue i q project yin'wana ya tona i automotive um ya timovha layani na le um na le silverton hi languta mhaka ya gautrain um van'wani va ri xitimela xa ka xiloho a hi swona kasi ku i xilowa express a ko va xitimela ntsena xa gauteng um xa mfumo wa gauteng leswi swa xilowa express swi huma hi mhaka ya ku a ni ku vanhu va kuma ku ri no as long as ku ri na driver um hi fane hi ku ri no i bazi ra driver i nga kuma ku ri i nga yi nga ku i fambisa bazi ra ra ka mathevula hina hi tiva ku ri no hi mhaka ku driver i xilowa hi ku ri no i bazi ra ka xilowa kahle kahle i bazi ra ka mathevula so ku va na swo fana na sweswiya loko munhu a nghena laha pitori ku na innovation hub hala ka hala ka right mi ta vona leswaku na yona hi swin'wana leswi hi ri na swona a hi swi endlela leswi leswaku a ku akiwi ikhonomi by the time hi ri laha gauteng lava va nga na vutivi a va ku ri hambileswi Gauteng ku nga xifundza lexintsongo kambe xi contributa 40 percent ya GDP aka ikhonomi a xi ri number 4 loku langutiwa tiikhonomi ta le Afrika mi sungula hi South Africa mi ta Egypt mi ta Nigeria mi ku Gauteng mi nga siya layi kun'wanyana i tatana Mbazima Shiloh lava hi nga le ku buleni na vona nongonoko wo hlawuleka lowu hi nga ta va na wona n'hweti yin'wana na yin'wana hi kha hi ku phuphu ya rixaka ra hina i mani sweswiwani phuphu ya hina i tatana Mbazima Shiloh um mina loko ni sungula ku va vona um a ku ri loko va ta enkosini ka rigegisi hi timovha to tala um ku fika ku chika munhu wun'we ivi ku chika na va lava van'wani va nga va hlamusela um kumbexani ma ni tlhelela ka vona loko mi languta ka nkarhi wa n'wehe mi ri premier mina leswi ni swi navelaka hi leswi a ni nga swi vona le ka rigegisi loko mi ta um mi fika mi chika ka timovha to hlaya mi helekete hi va mhani nomvula na vona tatana maxatile loko mi languta nkarhi walowo wa n'wehe hi swihi leswi mi nge heyi hayi ni tiphinile hi swona ku hava swa ku ni tiphinile hi swona hikuva kahle kahle loko wo ze i kuma nga ku i le mafurheni a wu le ku tirheni um ni tiphine hileswaku ni nikiwe nkarhi you know le kerekeni va ri no um eh, mudimu u ri file sivakanyana se eh. le motsotsunyana so ni ni kume nkarhi wa ku kombisa leswaku swa koteka hambi wa ha ri ntsongo hambi i mutsonga mm. hambi i wa ntima ku va u fambisa xifundza ku va u fambisa vanhu na ku ku va na ti-project to karhi leti ti kotaka ku pfuna a swi vuli leswaku swiphiqo a swi nga vi kona kambe hikuva a hi kota ku hlanganisa hala tlhelo nhlangano wa ANC wa SACP wa Cosatu wa Sanco hala tlhelo hi kota ku hlanganisa cabinet yi tirha yi ri yin'we a hi swi kota ku endla swo karhi so ni, ni, ni tiphine hikwalaho ka sweswo swo swoleswo kambe ehandle ka sweswo obviously i ku va i dyondza ku tirha na vanhu hikuva e hi swona ku ri i fambisa cabinet kambe a swi fambi ngopfu kwalano swi famba laha ku i pfa i kuma nkarhi i ya a kagiso i ya tshama na vanhu va le kagiso i ku problem ya n'wina yi le kwini va hlamusela va hlamusela kambe loko wo ze i ku ni ta vuya i fanele yi vuya hi mpela hikuva eh swi swi va tani so that's very important xa vumbirhi i ku tiva leswaku e nkwama wu koho kambe a hi nkwama wa wena wa wena hi lowu i wu kumaka wu ri muholo lowuya wu nga lahayani i wa vanhu se a kaya mukhegula loko ni va hlamusela leswaku heyi ve ri va ni kombele ku ni ya gauteng a va vulangi swo tala va lo ntsena ku ri lowani hi kombela leswaku no mi nga yi thyakisi vito mm. ena ni swi twisaka va vula ka vona ka mavhikani va vula ka hina a ka xilowo loko ni hlamusela vakokwani mavhikani leswaku va ni kombele ku ni hala va ku heyi um ntukulu hi kombela mi nga hi thyakisi mi nga hi thyakisi vito and generally na sweswi loko ni ri holofani kumbe ni ri nkosini kun'wanyani eh hambi hi le Rotterdam hambi hi le ka Ndengeza vo tala va vula ku ri hayi lowani hi nga mi sola swin'wana na swin'wana kambe leswiya swo senga homu yi nga ri ya n'wina mi sengela non'weni a hi swi vonangi ve ri va mi sola ka swihi miri ve ri va mi sola ka swi uh, va kona va solaka ku ri mara a mi fanele mi nga fambangi le ka anc oh. se ni ku a ko va ngomeni na ve nge loko se i nghenile a ho pfi i huma i famba na a hi la ku ya ka yaleyo ya ya ya ya ku famba hi ku eh van'wani va vula sweswo va ku kumbe xani loko ku kha ku langutiwa mavangwa lama ya va ku koho ka ka mavandla na le ka ro vandla leriya a mi nga fanelanga mi sukile e swa endleka munhu a vula sweswo leswo kambe swi ya hi ku um u yime kwihi um ni lava ku vula swilo swimbirhi xo sungula a ni tibyerile leswaku ri no loko ni ze ni ku fifty Hikuva ni sungule leswo tirhela yiniyini na ha ri ntsongo ngopfu eh i think ni ri kwala ka vo 23 24 ni va premier ni ri na kwala ka va 41 41 eh, years hi lero i ngo tirhela kwalaya hi fane hi ti byela ku munhu e wa tirha kambe wa tshika i endla swa wena mm. kumbe i tifambela i vona matiko na na nghamu so a ni tibyele ku loko ni ku kwala ka vu um eh, 50 ni ta wisa a swa ha humelelangi that's a one thing mm. but secondly um by the time loko se hi ya kwala ka vo 2008 2009 Leswi sweswi vanhu va nge heyi ku borile a hi ku vone khale van'wani va hina ene mukhalabya bava a va tshama ku ni dyondzisa swin'wana ku ri lovana loku ni ku ka wena ni ku no le ndhawu ka ntshava liya ku na swidajana Ingaku no, ni fane ni gonya ntshava ni ya swi vona. Tshemba, hikuva ni nge ku hembeli. Kambe aka swa tipolitiki, hikuva swi famba na swin'wana na swin'wana eh, na ku sola loko munhu a ku no hi swona leswi anc hi yona kambe ingaku vurhangeri hi ndlela leyi byi endlaku hi yona not vurhangeri lebyi nga kona because i think the notion ya ku ri no ku na vanhu munhu wun'we vambirhi va nga cincaku anc ko va ku ti vulavulela ntsena na valava va nge no kumbe loko a wu nga famba nga swi ta ku i vo ti vulavulela ntsena i xikepe xikulukumba a xo jika ntsena hi hi munhu wun'we ni mara the main thing i ku ri no a ni swi vonini leswaku hayi la ingaku ti ta haka ti ta haka rimitsu ene hi mhaku maybe hi mhaku a ni nga ri na investment ya ku ri ni lava ku dya hi anc na yini na yini a swi nga ni tikeli ku va ni ku hayi ni swi twile na famba ene hi mpela no ni lava ku khensa ngopfungopfu mhani wa mina a va nga ha ri kona kambe sesi wa mehe va kona na loko munhu o ya sweswi a ku hayi no a hi kombela ku ri um sesi chingisa mi nge vulavuli na xilowa ku ri va nga vuya ka anc vona va nga zangi va ni byela nchumu va ta ku i nga ha ngheni la hayi ni la ku humesa lifonani leliwani ni lava ntshaha wun'wani la eh lowu ni lavaka ku hi vulavula hi wo wa n'wehe se i mi ta ni byela ku loko ku ri ku ni wu tshahe swona um mi ta ni byela loko ku ri ka ni wu tshahangi swona na swona mi ta ni byela ku hayi khalanga a hi swona sweswo swona hi leswi um ntshaho wa kona wu ri i voted for the future i desire and for the party that i believe will take forward my aspiration i voted for change a party of hope for today and tomorrow i voted for the government of the people i voted cope Ina.
hi swona ngopfu eh hi mehe hi 2009 and loko namuntlha a ku ri 2009 a na ha ta tama ni vula sweswo leswo hikuva vanhu vo tala va ta ku e mara a swa ha humelelangi a swa ha humelelangi ku nga ri hi mhaka ya leswaku ku navela na mintirho a swi nga ri kona. A swa ha humelelangi hikuva tanihi laha ni vulaka kona mi ka kuma ri loko ku ri na nhlangano mina ni hi mhaka ku kula ka tiyuniyoni ni tiva leswaku vurhangeri bya hlawuriwa se mi kuma ku van'wana a ni ri na vona Va ku, No, ka vona vurhangeri a swi hambanangi na vuhosi. Hosi yi fela exitulwini. I'm sure mi swi twile na hosi yaleyi yi nga ha ri kona kwalaya. Na nkarhi lowu Madixa a nge ri, Heyi, nkarhi luwa loko ni vula leswi Madixa a ku, Hayi, hayi, no, wena wo solasola. Sweswi i ri, Heyi mani, hosi leyiwani e, a ya ha lavi ku suka. Mi swi twile va ku, Hayi, no, ni ta suka njhani hi ku plus no vabya na vabya, loko no, loko no suka la kumbexani xi ta koka mm. so that's the real problem kun'wana na kun'wana in an organization the minute internal democracy yi fa mi nga yi sola hi tindlela to tala anc kambe internal democracy ya ringeta leswaku yi fanele yi va kona van'wani va nga vula leswaku he mara ya onhiwa hi mhaka ku van'wani vo xava na yini na yini but in the end i ku ri i nge vuli ku ri ka anc ku hava nkarhi lowu vanhu va va ku na wona nkarhi wo hlawula vurhangeri bya vona hambi hi le ka rhavi hambi hi le ka region hambi hi le ka xifundza hambi hi le ka national swi important sweswo hikuva swi endla ku ri vanhu va titwa ingaku va na xiyavi na hambi later va vona nga ku mara nga ku a ni votangi kahle mara i ri ni vona nga ku a ni votangi kahle a wu ri a va votangi kahle a wu ri no loko a vo lo ni nyika ku va ni kota so that quotation is correct tolo namuntlha na mundzuku a ku amukela nakambe ha yisa mahlweni nongonoko wa hina wo hlawuleka hi tiri i nongonoko wa phuphu ya rixaka hi laha tanihi rixaka hi tinyungubyisaka hi tiphuphu ta hina namuntlha hi rhurhela tatana mbazima xilowa um ntukulu wa ka goxana um loko ni nga hoxisi eh, hi vo hi fambaka na vona va kha va hi byela hi gondzo leri va va va nga ri famba a hi tlheleleni tatani xilowa hi yisa mahlweni hi languta ka timhaka letiya ta ntshaho luwa ni nga vulavula hi woho um mi te ri um loko a ku ri 2009 a mi ta pfumela ku hi swoho leswiya namuntlha hi le ka 2023 loko mi languta xiyimo tanihi tiko hi tshamise ku yini hi tlhelo ra tipolitiki hi ku vona ka n'wina e
tanihi tiko a hi le ka xiyimo xa kahle Kambe a ni a ni weli ka vona vanhu lava nge hi leswo se yi nghene xilogweni lero swantswa hi yi hetisa eh vanhu hi hina hina wona matimba yo hlawula Hambi hi hlawula valava va nga kona, hambi hi hlawula van'wana vantshwa, swi le ka hina. Xikulukumba i ku va na vutihlamuleri. I ku va munhu a nga ku ni ta tshama kaya mehe hi ku ri no swa fana mos a swi fani um ku fe vanhu vo tala va fele leswaku ku va na ku hlawula ku fe vanhu vo tala va fele leswaku ku va na mfumo lowu va vulaka ku ri mfumo lowu i wa mina eku fe vanhu vo tala va lavaka leswaku a ni lavi mfumo ntsena wa mina ni lava mfumo lowu nga kotaka leswaku wu ni yingisela se lexi ni lavaku ni ku ri no nga ku swa tsotsomba i ku va ko tala ingaku vanhu kun'wani a va yingiseriwi swona um namuntlha ku vulavuriwa hi mhaka ya cholera um na ku pfumaleka ka mati leyi a a hamaskral hamaskral ko va xikombiso xa matirhiselo ya timali hi vusopfa eh hikuva lexi endlaka leswaku ku nga vi na mati le ahammanskraal i ku va ku ve na contract yi nga nyikiwa munhu a nga endli nchumu va tlhela va mi kuma leswaku va n'wi hakerile eh, a ku ri kontraka ya ku a fane a ndla yini a ku ri kontraka ya leswaku i fane a a a faka leswi vitaniwaka water purification oh. eh so mi kuma leswaku mali liya hikuva yi nyamalarile ene i hakeriwile sweswi ku endla ntirho lowuya a wu fanele wu endliwe nkarhi lowuyani ku laveka 2.1 billion rand ene yi ta ze yi huma hikuva vanhu va le ku feni loko ni ku kova xikombiso mi nga ya giyana um eh, ho ka hi nga si va na kholera hi ndlela leyi ku vuriwaka leyi nga kona va ta ku no yi ta yi huma hamaskral kambe xiyimo xa mati lexi nga le a xi hambananga lexi nga kona le a a hamaskral loko mi languta magondlo eka tindhawu to tala mi ta kuma leswaku um sweswi eh loko loko mo suka halaya um va ri big tree eh hi ndlela leyi ya ka malamulela eh. ha ta vuya phela eh. a ni ni fane ku no hemi nge ni ya ka mitititi ni ya vona va maxaka mm. ti vuya ngopfu mm. eh lero swi ni boheka ku loko ni suka holofane ni ya jika giyani ni vhe ni nghena hi leriya ra hala ka khakhala eh ni vhe ni ya nghena a, a alteni ku ri na ku ekusuhani loko ni huma holofani loko ni fika la eh, ka nkuna crawl ni ku aximatsini ni khoma leriya ro huma elimi kambe hayi a ka ha ri na eh loko mi languta ndlela leya yo yo huma hi le flay mi ya a mm, a elim i'm sure sweswi yendliwa ra vumune un'wana na un'wana i dya kona so a point i'm making i ku ri Eh, mi rivele leriya ra ku hala ka n'we na na ro rindliwa ka ra vungani ri ra ku ya ku hala ri hindza ku lava swi phukuvi leriya a ni lava ku vulavula hi rona hikuva a hi ntsena rona ku nghena kwele xitandini holofane loko moya maphepheni ve ri hele khale kambe hayi na sweswi eh. namuntlha loyi eh ni fambe hi rona a ku na nchumu eh a ku na nchumu ku ya fika dibini leriya ra le ra hala kun'wana hala khala eh. ku ya rotterdam swa fana um ma swi vona so the main thing i ku ri um loko ko va na ku tiyimisela ku tirhela vanhu ku yingisela hi swona swi nga tisaka ku ku hambana ene swi ya hi ku mfumo loko ko fika siku leri anc yi chavaka leswaku loko ho ka hi nga va tirheli vanhu hi ta lahlekela hi ntirho mm. then vukorhokeri hi ta byi vona sweswi alimpopo va tibyele ku ri swa fana um hambi vo yini yini ku hava nhlangano wo karhi lowu wu nga hi challengeaku um mi ta kuma leswaku swi tani na le mpumalanga mi kuma leswaku swi tano na le eastern cape kambe agauteng va yime hi milenge ehenhla ka makala hikuva va swi tiva ku ri heyi ti nga vuya nkarhi wun'wana na wun'wana mm. ma vona so xikulukumba hileswaku hina a hi tekeni vutihlamuleri mm. and tanihi laha ni vulaka vutihlamuleri a hi ku va eku ri no ni humesa leyi kumbe ni nghenisa leyi mm. hlawula yaleyi i yi lavaku Na mundzuku loko i vutisiwa kambe i nga ku hawa mhani hlawulangi mm. kumbe i kuma ku i hlawurile mara i chava ku vula i fane ku no ni hlawule valava tanihileswi ni nge no 2009 ni hlawule cope and i've got no regrets va kona va nge hayi ni hlawurile mara hayi i nga ku ni lo huhisa vhoti ya mehe so tiko ri kona ri nyakapfarile kambe ri le mavokweni ya hina hi sweswo i tatana um eh, mbazima xilo lava hi bulaka na vona i phuphu ya hina tanihi rixaka hi le ku vulavuleni hi timhaka hi ku angarhela i vutomi lebyi va nga byi hanya um va byi hanyini ku sukusela kwele ka malembe ndzhaku um ka malembe ya makume mbirhi nharhu loko se va sungula ku ya tiyimela hi voxe va ku hayi swantswa ni titirhela hi ndlela yeleyo ku fika namuntlha sweswi hi nga tshama na vona laha hi bulaka na vona tanihi phuphu ya rixaka hi ndlela yeleyo a hi yiseni mahlweni hi bula na vona hi ta languta ngopfungopfu leyi leri gondzo leri hi nga va tiva ngopfu hi roho um ra vatirhi um tatani xilowo loko hi ka hi languta sweswiwani swi tikomba ongeti ku tshembela ehenhleni ka minhlangano ya vatirhi ku ya ehansi loko ni nga hoxisi kwalomuya ka makumembirhinkombo tiphesente ta vatirhi eAfrika-Dzonga sweswi va va yimeriwa hi minhlangano ya vatirhi leswi vulaka ku ku na vanhu vo tala va nga hava minhlangano ya vatirhi mi vona onge ti swi nga va swi swi pfuvapfuveke kwihi um swi pfuvapfuveke eka leswaku nkarhi wun'wani loko swilo swi famba kahle a kaya a wu swi voni nkoka wa vatswari loko se eh, tatani ndhuma na mhanyanisi va fambile se ni fanele ni tiyimela hi nexe ni sungula ku swi vona ku ri heyi a swi kahle ku na nkarhi wun'wana loko ku ri na mikosi mi kuma vana va rila ngopfu mi ku va rilela manana kasi va tsundzuka saka ku ri mhani hi vona a va hola mudende hi vona va tisa saka la se a ra ha ri kona se trouble aka ti-union ta hina hileswaku um ku ve kona ku tshembela ngopfu aka ku ri nawu wa pfumela leswaku vanhu va joyina ti-union se swa boha va ta joyina two nawu wa hi pfumelela leswaku loko ku ri ku um le sa brewery eh, fau yi na 80 percent ya representation na 20 percent liya yin'wanyani yi fane yi hakela agency fee se we are guaranteed mali hi ri fau se a swi bohi ku ri ni hamba ni ya le ni ya khoma ni ya khomba mihlangano so that's a first problem ya vumbirhi na corruption yi kona hikuva timali hi nkarhi wa hina a ku hluphekiwa hi ku um eh, a swi endleka mi famba tin'hweti timbirhi tinharhu mm-hmm. mi nga holi n'wina mi nga rhanaku ti-union oh. hikuva a yi ngheni mali sweswi ku na ti-investment va tshame malini mm. e va hola ku ringana kumbe ku tlula tiministara eh, so as a result eh, ku hava ku hisekela ko karhi so ko va union ko va business mm. xa vunharhu i ku aka cosatu eh na le ka tiunion letin'wana ku tshemberiwe ngopfu eka vatirhi va le ka mfumo public sector union mm. mi ta kuma hi ko ku nga tala kona ku nga ku nga na ti-union kasi lomu kun'wanyana ka tsekatsekiwa and lastly ti-union ku sukela na hi nkarhi wa hina um ku nga ri nkarhi wa sweswi kusuka na hi nkarhi wa hina ku fika sweswi a hi si va na wona ntokoto na vuswikoti bya ku hlanganisa la tiunion la feme ya kona yi ngona vanhu va 5 kumbe 10 kumbe 15 and loko mi languta sweswi vanhu vo tala a va le ka tifeme letikulukumba vele ka leswi vitaniwaka small medium enterprises mi kuma ku ri is 20 is 30 is 40 ni hava nkarhi na petrol wo ni famba ni ya vulavula na pet a ri a ri yexe ni lava leswiya swo ni fika um a sa brewery hi vitana vanhu hinkwavo va va kona ni lava leswo ni fika exibedhlele hi vitana vanhu hinkwavo va va ri kona kasi vanhu lava va hluphekaku hi lava va nga laha wimpi hi lava va nga fish away hi lava va nga le ka maxine na van'wana na van'wana hi kona swi endlaka leswaku vanhu va ku swa fana hambi le ka union hambi a wu le ka union i cheleni cheleni loko um vanhu vo fana va zweli ndzima vavi va huma e ka ka ka Cosatu mi languta n'we hi ku i van'wani va lava mi kha mi va kurisa le ndzhaku swi mi hlamarisile kumbe a mi swi vona ku a swi ta helela swi fika la a swi ni hlamarisangi hikuva lexi nga endla leswaku va va huma um i timhaka ta politiki numsana khosatu a ti holovi eka mhaka ya leswi faneleke swi humelela on the factory floor that's why mi kuma ku na namuntlha nomsa ya swi kota ku tirha na, na, na num va holovise hi mhaka yini nomsa yi ku no swo hi ta va na vuxaka na anc ku ri karhi ku ri leswaku ingaku a swi fambi kahle a hi swi voni same thing lexi namuntlha nihawu yi vulaka swona mara ku hava munhu a nge no nihawu a yi fambi se hi mhaka ya ku numsa eka nkarhi lowu a yi ri yona yi ri yoxe se va ku no yi fane yi fane yi famba so a ni swi vona leswaku va ta famba but xin'wana xi nga kona loko mo languta vurhangeri hinkwabyo point i was making mm. ya ku ri a hi vuhosi mm. eh hambi i gym hambi i vavi hambi hi lava nga NUM vo tala a hi ri na vona hi minkarhi liya so na hambi moya ka on the factory ku hava renewal ye vurhangeri the youth loko se swi nga ri kona ve swi fana na ku na le vukatini u twa ku ha i sungurise sweswi magezi e na wese i sungurile ma swi vona mi famba hi ndlela yin'we i famba hi ndlela yin'we na n'we mu ku ha wena magrete swa fana um tengisa i sungurise sweswi kasi loko ku ri ku ku na renewal ma swi kota leswaku mi ku hayi no leswi va nge rihlampfu lerintshwa ri tiya hi ra khale a va vuli leswaku rihlampfu ra khale ro fane ri omelela va vula ku ri no a ri vi kona kwala kambe loko hi kha hi endla a hi a hi a hi tiyiseni rihlampfu lerintshwa loko ri wa ri kota ku tiseketela hi le ra khale hayi ku no le ra khale ri fane ri ri tshama ri ri kwalayani
a ha ha ri kule na ku fika makumu na bulo leri hi hi nga na rona na tatana xilowa ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka vona tanihi phuphu ya rixaka kambe ke lexi ni nga xi lemuka i ku vakulukumba lava ku na xilo xin'we lexi va xi endlaku hi ku tshembeka i ku sweka a ni tivi ku yi fike njhani ka ku va va vanhu lava va kotaka ku sweka hi ndlela yo yoleyo tatani xilowo loko ni kha ni languta vanhu lava mi nga kula na vona lava ni vonaka onge ti mi kule na vona hi ku hleketelela ka mina mi tikomba mi rhandza ngopfu ku sweka a hi sunguleni hi n'wini ma swi rhandza ku sweka ngopfu um mi nge ni ku maybe a hi ku rhandza ku sweka i ku va hi nga chavi timbita one mehe loko ni kula um a ni tshama na, na mhani wa mina mhani wa mina a va ri na leswi hi nkarhi lowa a hi ku va na rifuva mara va nga ri na tb a ku ri asma so nkarhi lowa wa asma nkarhi lowa ku ri hava na xipray loko yi tikile mi kuma leswaku a va koti no endla nchumu se va ni tshamisa hansi ku n'wananga hi tshama hi ri vambirhi mm. makwerhu u le ku tirheni mm. makwerhu lowun'wana i le vukatini hi ta dlaya hi ndlala lalowani loko mi nga dyondzi ku sweka mm. so ni kota ku dyondza ku sweka and na loko ni sungule ku tirha ni kuma leswaku a ni chavi ku sweka na loko ni tekile eh a ni chavi ku sweka xin'wana xi endlaka ku ri van'wana mi kuma ku ri hi nga lavi ku sweka kumbe ku dyondza ku sweka i mhaka hi ku ku sweka i swa va ka mhani Mm. Kasi ku sweka i swa un'wana na un'wana la nga na vuswikoti. Having said that, mm. eh ngopfungopfu loku se ku fike nkarhi lowuwani wa covid a hi tshama ngopfu kaya eh eh, vukati byi tiye nkarhi wolowuyani mm. van'wani byi byi hohleke nkarhi walowuyani mm. se hi mhaka ku hi tshama kaya a ku dyiwi lomu tindleleni se swi boha ku ri ya la nga na swi koti a sweka se mi kuma ku ri no e le kaya va kota ku sweka xitampa so hina no swi nga tswa hi sweka tihove eh. se ni ku hayi no tshikani mi nga vileli um eh, ni ta endla tihove um a va kota ku endla phutu ni ku ha mi nga vileli swa swimarha no ni ta swi vona um ma swi vona so van'wani um ho sweka hi mhaka ku hi ta ku yini um ku fana na chomi ya mina maseve mboweni va sweka mara a hi vo sweka hi kho ku ni ta ku yini va tshama va ri voxe ku biya xo atihlweni um kavula a khwirini a xikona kwala ka ku sweka mi mi mi vula ku loko ho pimanyisa n'wina na vo eh. mi nga humelela n'wina e hayi a yi zi hi pimanisa eh i mati na oyili e kambe a swi vuli ku vona va swi koti va sweka hi ndlela ya vona mm. a ni n'wehe loku no faka ngopfu viriviri mi ta ku heyi i ta ni khomisa alsa kumbe garlic kumbe matamatisi kumbe voho va ta ku swa tshama ma swi vona um eh, na hala ka mehe loko mo faka ngopfu ma se maswekelo ya hambana um um kambe hinkwerhu ha ringeta a ka mehe eh, na sweswi um loko ni ya kaya hikuva mehe va ni lowile va ni lowela a kaya a holofana Mm, engozi i ku no nkavo wa mina wu lo sala a holofani ku ve no a wu salangi kona na loko ni ya kaya a vatukulu va swi kota ku sweka ndzhini la ku ku va vulavula ku biha mm. na tati wa mehe hikuva va koho va swi kota ku sweka mm. kambe na mina kota ku pfuka nampundzu ni ku hayi namuntlha no oxtail leyi ni la ku yi ba yi nexe ina eh va to twa ku ri mpfhampfhampfa swo biha sweswi hi mhaka ku a ni ku se gezi hi tirha hi nsiyerisano se a swi koteki kasi vona no va na xitanganyana xa vona eh na tihunyi va tirhisaka swona ma vona se swa tihunyi hayi no ni hetelele hi ntirho wa mahlanga a mi a mi swi koti leswiya hayi no ni nga ni nga sweka mbodza loko loko ho languta ka ka mitlangu leyi nga kona um ntlangu lowu mi wu rhandzaka ngopfu hi wihi a ni tshembi ku hi mhaka ya ku a mi tshama kusuhi na le dobsonville stadium mi mi rhandza ngo bolo kumbe mi rhandza swallows no ai swo swo rhandza swa mitlangu obviously number one ku ta va swa bolo xo biha i ku ri eyi xipano lexi ni xi landzelelaka no xi rhandza eh. swa tsana malembe ya nhungu lama nga hundza mani ku sala mbilu yi baku ntsena ingaku ko va mbilu ya xibodze ntsena a ka ha ri na nchumu kambe um na yi landzelela um bolo ya milenge mi yi tlangeli n'wini ha kwihike eh. swi tsandzile mi nga vutisa um vaseni swi tsandzile nyana ku khoma hi ringetile nyana mina lexi a ni ri xona eka bolo ya milenge a holofani ya rungulani um hi nga yi sungula hi 1973 a ni ri matsalani um swa administration khale swi ri kona from 1973 ku ri na vakulukumba va ruben baloyi r r ku ri na mahlawuli ku ri na um eh, Dan Rikhotso lava va ma va mathekisi mm. va ni dyondzisa leswaku vurhangeri swi endlisiwa ku yini timinetse ti tekisiwa ku yini se sweswi na kota ku tshama enhlanganweni eh, no teka ti-highlights na yini na yini timinetse ni ta tsala loko ni fika kaya hi ku ri so neno eh va ni va ni sweke kahle
hi le ka eh phuphu ya rixaka eka munghana lonene FM na pfumela ku ri i fambe na hina ku sukusela masunguleni loko ha sungula na phuphu leya hina ni ta lava va hi byela ku tanihi phuphu eh va nga tsundzuxa yini ka ka rixaka ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku ku na mintlhontlho yo tala leyi hi nga le ku hlangana na yona sweswi tanihi vantshwa na hina ha kulaka xana hi famba hi ri hi gondzo ku endla leswaku na hina kumbexana hi hetelela hi fika na le ka malembe lama va nga fikelela ka wona hi ndlela leyi mi va twile va fambile va mi byerile maswekelo na hinkwaswo leswiya tatana xilo a hi languteni la ka ku um se n'we hi mi teke hi mi veka ka ku Kavula sweswiya va ma nga mi kombela malembe ndzhaku ku mi nga hi poyili mi nga hi nyumisi mi nga hi khomisi tingana hi sweswi swi endlaku ku mi va phuphu ya hina namuntlha ha tinyungubyisa um hi n'wina kambe xivutiso i ku mi nga hi pfuna njhani hina ku endla leswaku hi landzelela ka minkondlo leya n'wina
swi ya hi munhu um swi ya hi na na hi vanhu lava u tirhaka na vona swi ya hi vanghana lava u nga na vona ma vona mina ni ve na nkateko wa leswaku eh ni huma ka ndyangu wukulukumba and loko ni ku ndyangu wukulukumba ni vula ndyangu wukulukumba hala ka hina ka kokwana wa mina Goxani a ri na vasati va ntsevu yo so loko mo languta mi kuma ta kuma ku vahahani ni nga na vona va fika kwala ka va ten um eh, vatatani ni nga na vona va fika kwala ka va eight mm. ivi mi ta hi vana va vona mm. hala ka ka mhani ka mavhikani na koho elwandle mm. se ni ve na nkateko wa ku ri hi kota ku vumba vuxaka hi matlhelo hinkwawo ene leswi swi endla ku u kota ku tekela leswinene swo karhi aka xilowa na le ka mavhikani ka xilowa ku nga ri ntsena hala ka goxane ku ri ka n'waxiphisane ku ri na le ka ka mahlati that's number one xa vumbirhi swi ya na hi ku i kulele kwihi eh eh ni ve na nkarhi wo tlangela loko ni va na malembe ya 60 vanghana va mehe vo tala va ku mara why i nga hi endlelangi ntlangu ni endlile ntlangu a vo ka va nga vitaniwangi mm. ntlangu ni nga va na woho a ni wendlele a holofana mm. ni rhambe hi xirhambo xo tsariwa xo fambisiwa hi mina vabvana vakhegula lava va nga va na xiave xa leswi ni vonaka ni ri xiswona mm. vakhalabya ni vonaka va ri xiswona vanghana va mehe vo karhi ni nga va na vona a ni na vanghana vo tala ngopfu ni na vanhu vo tala hi nga tolovelana kambe vanghana um ni ngo hlaya hi xandla i ncini xi endlaku vanghana va nga tala no a hi ku a ni vanhu hi hlanganisa vunghana na ku tivana hikuva i munghana wa mina mm. munghana hi loyi ni tivaka ku ri no na sweswi loko no wa hi ya nga ta rhanga fika la se ma vona sweswi eh kumbe mi nge ni sungulele ndzhaku nte mhani wa mina a va ri na asma 99 hambi ni le joni hambi ni le ntsungeni wa malwandle loko vo ni fonela va ku a ni swi twi kahle ni fonela eric wa ka ndhavazizwe jagwa mm. Na swi tiva ku hambi o va dzanini i ta ku no ni ta tshika hinkwaswo ni ya ni ya teka mukhegulu ni va yisa ka dokodela i munghana yaloye a hi mahlangana ku hleka a hi mahlangana ku hleka va kona nyana vo fana na valava eh ni to na va hlaya hi mavitu na lavan'wana va vana mara eric ni nga vula ni nga ti pfinyiki na jagwa na swi tiva leswaku un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku ri no jagwa i munghana mm. wa mina swi ya hi ku vanghana lava va ku dyondzisa yini mm. swa njhani mm. and ku hava na un'we wa vona nga tshama a ni a ni hambukisa mm. so leswi ni nga xi vulaku i ku leswiya swi nga kona bibeleni xixima tatani na mani wa wena leswaku masiku ya wena ya ta engeteleka leswaku ti hlawuleli vanghana lavanene va na munhu lomu yi tshamaka kona na hambi no ya kun'wani va ni hlekula a ni vileli na swi tiva ku loko ni nghena holofana loko ni nghena rotterdam loko ni nghena tiyane ni nghena ka ndengeza ka vakokwani na yini na yini va ku no loyi i munhu aha
se eh, eh, na swi lava ku yi heta hungu leri ku tshama na n'wina swa ni tsakisa swinene kambe a ni tivi mi le ka xiyimo xa kahle xa ku mi nga ni hlamulela swivutiso hikokwalaho ka yi ndhawu ya ka n'wehe na makhelwano yo ma ri mavito ya xilungu holofan na rotterdam ayi a ni swi ya hi ku ri ku hinde valungu vani Rotterdam swa boha ku hinde valungu lava a va huma Holland se va ku mi nga ku hi to vhe hi ku i Rotterdam hikuva i ndhawu ya halaya ka vona eh Olifantshuku i ku laha hi nga kona kahlekahle yo vitaniwa Olifantshuku i confluence hala kun'wana va ku moyi Moses Fontaine eh ku tshama vanhu va ka Mayona hala kun'wanyani ku tshame vanhu va ka va ka Bevula

tatana xlovo aye hi khensile swinene ku va mi hi vakerile namuntlha na ku khensa mina khalanga ku va mi ti nyike nkarhi mi mi twisisa ku xikombelo xa hina tanihi phuphu ya rixaka swi na nkoka ku va mi bula na rixaka no no no swona i nkoka leswaku vanhu va tiva va nga tivi ntsena leswaku no munhu i pfa vulavula ka ka xiyanimoya va tiva leswaku ri no um ni na timitsu
i ntukulu wa ka goxana lava a hi bula na vona eka siku leri hi kha hi languta phuphu ya rixaka ni na pfumela ku ku ya mahlweni ha ha ta kuma tin'wani tiphuphu mi kume swo karhi kusuka ka phuphu leyiwani um na swi vulavula hinkwaswo leswi a swi ri kona ni tshemba se swi hlamulekile um tatana xilowa va fambe gondzo reri va nga hi byela rona a hi ri landzeleleni hi hi yivela leswi nga ta hi pfuna hi languta ku hi dyondza yini ku ya mahlweni tanihi rixaka hi ku phuphu hi leyi kambe leswi ndzi swi tshahaka kusuka ka mbulavulo wa wona va ri xixima manana na tatana wa wena leswaku masiku ya wena ya ta engeteriwa ku kondza hi hlangana nakambe nkarhi lowu taka hi vuhumelerisi bya mankulankondlo i barule dj brian ha khensa swinene na va barule communications ku vona leswaku nongonoko lowu hetelela wu humelela hi ndlela leyi hi ta hlangana kambe ka xiphemu lexi nga ta landzela loko hi vona leswaku hi yihi yin'wana phuphu ya rixaka leyi hi nga ta va hi tinyungubyisa hi yona khanimani